Bawariýadan bomba habar olara Bawariýanyň janköýerleri kommentariýada zatda bellediňiz olala şu wagt bara Bawariýadan habar geldi Bundesliganyň karoly Bundesliganyň çempiony Bawariýa PSV-den Ismail Sabirowa diýen oýunçyny transfer etdi olala elli bäş million ýewro hasabyna oýunçy şu wagt dünýä çempionatynda çykyş edýär dünýä çempionatynda bitdi göni Bawariýada indiki möwsümde hiç bolsa çykyş edýär Ookman kommentariýada pikirleriňizi belläň gowy transfer diýip Pikir edýäňizmi PSV erbet oýun erbet däl geçen möwsüm görendis liga çempionda Liwerpuly dört nol hasabyna utandy Liwerpuň öz öýünde şo topar gaty gowy topar Gollandiýaň topary Milandan habar olala Milan Amorimi özüne baş tälimçi etip belledi nesip bolsa öňümizdäki möwsüm Italiýa A seriýasynda Amoromi Milanda görýäs nesip bolsa nälet çykyş eder näle alyp barar Milan habarlar nesip bolsa Oadesde göreris. Janymyz sag bolsa hökman komentarýada belläň näle bolar. Soňky möwsüm meselem Milan nesip etse Liga Çempionat gatnaşýarmy ýa-da Ýewropa ýene gidýärmi şony belli bolar. Olalar başgada Lewandowski Çikagoda şu wagt bara. Lewandowskiň özüne bagly bolyp dur. Eger Lewandowski bolýa diýse Amerikada Çikagonyň bir toparynda çykyş edýär ýöne doly habar ýok entek. Ýöne Lewandowski pikir edýär entek ýene Ýewropada çykyş etmegä mümkin Galatasaryda Fenerbahçe gyzyklanýar şu aralyklar. Ýa bolmasa Ýewropada gatnaşmaly ýa bolmasada ýa Arabystan ýada şu Amerikan bol klublaryna gitmeli eger karýerasyny dowam etdirjek bolsa olalar. Näle pikir edýäňiz nirde galsa gowy bolar Lewandowski? Meň pikirimçe her futbolçy üçin Ýewropa gowy bolýar. Liga Çempion gowy bolýar olalar janyňyz sag bolsun işiňizde üstünlik Galan habarlar geler nesip bolsa laýk basyp reps etmegi ýatdan çykarmaň. Barselona bilen Tottenhem barada şu gün transferler bolurlar laýk basyp reps etmegi ýatdan çykarmaň Barselonanyň Tottenhemiň janköýeri bolsaň wideony doly gör we soňundan hökman kommentariýada pikirleriňizi bellän laýk basmagy reps etmegimi ýatdan çykarmaň Oglala Barselona Markus Reşfordy öz düzümine goşjak boldy ýok Mançester Ýunaýted bolsa ýok entäk oýunçynyň şertnamasy bar şertnamasyny ýatyryp oýnuňa düzümine goşjak bolsaň kyrk million ýewro diýip hasaplaýar oglala mundan öň oýunçy her ýerde ygyp ýördi Hiç ýerde özüniň ornuny tapmady, özüniň oýnuny görkezip bilmedi, Barselona geldi, Hans Flik ynandy, ynam görkezdi, oýunça wolýa berdi, şeýdip taplady, hemme zadyny düzetdi, oýunçy bolsa indi gerekli boldy, oglanlar. Bilemok, Barselonanyň nämesi bar, nämesi ýok, oglanlar bir kommentariýada belläň, hiç hili ýöränok, hawa, Alwaresam aljak boldy, bolmady, Bernardo Silwany aljak boldy, bolmady, Real Madrid bir ädim öňde diýilýäni bu. Hawa şon ýalak. Eý bu barselonak garaz çüwenok. Bu çüwmedi buňki. Bilemok näme üçin beýle bolýa düşünmedim. Oglanlar şoň üçin ine şine Markus Reşfordy kyrk million ýewro şertnamasyny ýatyryp aljaklar. Kyrk million ýewro töleýäň Mançester Ýunaýted berýär gör mesele ýok. Tottenhem Tottenhem bolsa Nukaslyň oýunçysy Tonali bilen gyzyklanýar oglanlar Tonali bilen şu wagt doly gyzyklanma bildirýär öz düzümine goşa goýýar. Bilýäňiz sebäbi Tottenhem şu wagt transferty gaty kän edýär. Robertsony aldy. Braýtondan täze oýunçy aldy oglanlar. Elli iki million ýoronyň hasabyna aldy Braýtondan. Indam bolsa Nýukaslyň oýunçysy Tonali bilen gyzyklanýar oglanlar. Onam öz düzümine goşjak. Sebäbi diýende Tottenhem gaty çökdi. Iki iki sezonyň içinde Tottenhem çökdi. Trenerini hem tälimçisini hem täzeledi. Şu adam oýunçy baryny transfer edýär. Kän oýunçy bilen gyzyklanýar şu. Gara diklenjek öňki ýaly Liga Çempiona gatnaşjak, öňki ýaly Premier Ligada gidişjek bolýar Tottenhem oglanlar. Şonuň ýaly Tottenhemiň janköýeri bolsa hökman kommentariýada bile Tonaliniň düzümine goşsa gowy bolýar, goşmasa gowy bolýar. Ýöne men öz pikirim 100% Tonali gaty gowy oýunçy oglanlar. Gaty erbet Nukaslda gaty gowy oýnaýar, herekter görkezýär oýunçy, polýada özüni görkezýän oýunçy oglanlar. Janyňyz sag bolsun işiňizde üstünlik. Oral ýene bir bellemeli zadym Ýaponiýa togsan sekizinji ýyldan bäri dünýä çempionatynda hemme zada göz ýetirip arassaçylygyň Ýaponiýada näle düzgünde näle tertiplidigini subut edip gelýär. Ine şu bolsa dünýä çempionaty oturan ýerlerinde musurlaryny çöpläp stadiony arassalap gitdi olala hemmäniň indi edäýmeli işini edýär olala görýäňizmi Ýaponiýa gaty arassaçyl gaty ýene Özüniň pes belligini özleri niçiýa oýnasyn. Utulsada stadiony diýe täzeläp gidýän oglanlar şolar. Janyňyz sag bolsun işiňizde üstülik. Messi Klose bilen deňleşdi, Ruben Amorim Milana geldi, Bernardo Silwa Real Madridiň oýunçysy. Bile bar durup geçeliň. Argentina Alžir duşuşygy öran gyzykly duşuşyk boldy. Hatda ol duşuşygyň öňüsyrasynda Fransiýa ýeňiş gazanypdy Senegala. Şonda Mbappe dünýä çempionatynda on dördünji goluny urup durupdy. Ýöne Messi Yz ýany Alžir bilen Argentinanyň arasyndaky duşuşykda het-trik etdi. Ine şol het-trigiň netijesinde hem meşhur dünýä çempionatynyň iň köp gol ugran oýunçysy Miroslaw Kloze bilen gol sany deňleşdi. Indi Klozeň on alty goly bar, Messiň hem on alty goly bar. Indi Messi bary-ýogy bir gol urup dursa, bul rekordy öz adyna geçirer. Ýöne belläp geçerik, oň yz ýanyndan Kilian Mbappe-de gelýär, onuň on dört goly bar we ol diňe bu dünýä çempionat däl Mbappeň öňünde, indiki dünýä çempionat ikisä bolmanda Mbappe öňünde bar. Garaz, bir rekord irde-giçde Mbappe-niň adyna geçjege meňzeýär. Ýöne häzirki wagtda Messiniň şu pursaty internet sahypalarynda Kähina aýlanýar siz näl pikir edýäňiz bu pursat gyzyl kartmy ýada gyzyl kart dälmi emin bolmanda bu pursatda sary kartam görkezmedi özem bul emin iki müň ýigrimi ikinji ýylda finalda argentina fransiýa duşunda eminlik eden simon martinýakdygynam belläp geçeliň gyzylmy ýa sarymy ýa emin hiçsini görkezmedi ýa hiçsi dälmi pikirleriňize kommentariýada garaşýas Ruben Amorim bolsa indi Milan toparynyň baş tälimçisi, Milan çykalga gözleýär elbetde, ol çykalgasam göreliň Ruben Amorim bolup bilermi, oňa üstünlik arzuw edýäs. Bernardo Silwa bolsa resmi ýagdaýda indi Real Madridiň oýunçysy, iki ýyllyk şertnama bir ýyl uzaldybam bilýär, garaz nä Bernardo Silwa täze toparyna üstünlik arzuw edýäs. Norwegiýa hem Yraga garşy dört bir hasabynda ýeňiş gazandy, Holand ajaýyp oýun görkezdi, Awstriýa bolsa Iordaniýa garşy üç bir ýeňil ýeňiş gazandy. Bu gün Portugaliýanyň oýnam bar, başga-da birnäçe gyzykly duşuklar bar. Ol duşuklara hem sport teleriminde göni aýlymda tomaşa edip bilersiňiz. Ýatladýas, ertesi gün gaýtadan hem görüp bilýäňiz, gije ýatyp galsaňyz. Messi Klose bilen deňleşdi, Ruben Amorim Milana geldi, Bernardo Silwa Real Madridiň oýunçysy. Bile bar durup geçeliň. Argentina Alžir duşugy örän gyzykly duşuk boldy. Hatda ol duşuň öňüsyrasynda Fransiýa ýeňiş gazanypdy Senegala. Şonda Mbappe dünýä çempionatynda on dördünji goluny urup durupdy. Ýöne Messi yz ýany Alžir bilen Argentinanyň arasyndaky duşuşykda het-trik etdi. Ine şol het-trigiň netijesinde hem meşhur dünýä çempionatynyň iň köp gol ugran oýunçysy Miroslaw Kloze bilen gol sany deňleşdi. Indi Klozeň on alty goly bar, Messiň hem on alty goly bar. Indi Messi bary-ýogy bir gol urup dursa, bul rekordy öz adyna geçirer. Ýöne belläp geçelik, oň yz ýanyndan Kilian Mbappe-de gelýär, onuň on dört goly bar we ol diňe bu dünýä çempionaty däl Mbappeň öňünde, indiki dünýä çempionaty ikisä bolmanda Mbappeň öňünde bar. Garaz, bir rekord irde-giçde Mbappeň adyna geçjege meňzeýär. Ýöne häzirki wagtda Messiniň şu pursaty internet sahypalarynda Kähina aýlanýar siz näl pikir edýäňiz bu pursat gyzyl kartmy ýada gyzyl kart dälmi emin bolmanda bu pursatda sary kartam görkezmedi özem bul emin iki müň ýigrimi ikinji ýylda finalda argentina fransiýa duşuşygynda eminlik eden simon martinýakdygynam belläp geçeliň gyzylmy ýa sarymy ýa emin hiçsini görkezmedi ýa hiçsi dälmi pikirleriňize kommentariýada garaşýas Ruben Amorim bolsa indi Milan toparynyň baş tälimçisi. Milan çykalga gözleýär elbetde. Ol çykalgadam göreliň Ruben Amorim bolup bilermi? Oňa üstünlik arzuw edýäs. Bernardo Silwa bolsa resmi ýagdaýda indi Real Madridiň oýunçysy. Iki ýyllyk şertnama bir ýyl uzaldybam bilýär. Garaz, nä Bernardo Silwa täze toparyna üstünlik arzuw edýäs. Norwegiýa hem Yraga garşy dört bir hasanda ýeňiş gazandy. Holand ajaýyp oýun görkezdi. Awstriýa bolsa Iordaniýa garşy üç bir ýeňil ýeňiş gazandy. Bu gün Portugaliýanyň oýnam bar, başga-da birnäçe gyzykly duşuşyklara, ol duşuşyklara hem Sport teleiliminde göni ýaýlymda tomaşa edip bilersiňiz. Ýatladýas, ertesi gün gaýtadan hem görübilýäňiz, gije ýatyp galsaňyz.